Helo pawb a chroeso yn nôl i Taith Stori'r Mis. Enw fi ydi Jack a dwi wedi bod wrthi yn creu'r fideos yma ar gyfer chi. Yn yr fideo yma mi fydd yna gemau, Mi fydd ni'n cario ymlaen gyda'r hanes anhygoel y Nadolig, mi fydd yna crefft, ac hefyd mi fydd yna sialens i chi. Felly, gwnewch yn siŵr i gwylio tan y diwedd i chi peidio colli allan. Ac yn gyntaf, dyn ni am cychwyn gyda gêm. Ar gyfer ein gêm cyntaf, mae gen i hambwrdd gyda 21 peth gwahanol arno fo. A be sydd am digwydd ydy, bydda i'n rhoi, bydda i'n ddangos i chi y 21 peth gwahanol sydd ar y hambwrdd, ac ar ôl, bydda i'n rhoi lliain dros y Hambwrdd fel hyn, byddai'n dewis un peth o'r Hambwrdd a chymryd o i ffwr, am rhaid i chi dyfalu be sydd wedi mynd. Felly, mae'n sialens cof. Iawn, dwi'n gobeithio bo chi i gyd yn barod, barod i cofio'r 21 peth sydd ar y Hambwrdd, Yym, ond mae 'na un rheol, dydych chi ddim gallu ysgrifennu y pethau yma i lawr, mae rhaid i chi trio cofio nhw, iawn? Barod? Iawn, mae gennym ni cannwyll, cloch moch, yy mae gennym ni pêl, yy candy cane, darn o jigsaw, Llwy Bach, mae gennym ni Robin, mae gennym ni Craig, Hosan, Dynio, Dyn Bach, Sinsir, yy Siswrn, mae 'na Sêr, mae 'na Bobl yn fan'na, yy darn o, mae 'na Siocled yn fama, yy mae 'na Pine Cone yn fan'na, yym mae 'na Cardia, mae 'na Paent, yym mae 'na Golau, Golau Bach, Fflach Lamp. Yy mae 'na yym Penfelt, mae 'na Dees ac hefyd mae 'na Tŷ Llian Pren. Rŵan, na'i rhoi deg eiliad i chi trio cofio'r holl pethau yma, ac ar ôl byddai'n rhoi'r llian ar draws a tynnu un ohonyn nhw i ffwrdd.

Byddai'n lifftio yr llian rwan. Mae'n rhaid i chi trio dyfalu beth sydd wedi mynd. Nai rhoi pump eiliad i chi gasio. Iawn, y peth sydd wedi mynd ydi pêl tennis! Gobeithio bod chi wedi cael hynny yn cywir. Iawn, rownd nesa, na i rhoi deg eiliad eto i chi trio cofio popeth. Amser i fyny. Be sydd wedi mynd rwan? Pump eiliad. Be sy wedi mynd? Wel, yr siocled! Mae'r siocled wedi mynd. Da iawn os dych chi wedi cael hynny yn cywir. Iawn, yr peth nesa! Iawn, barod? Pump eiliad, be sy wedi mynd? Yr peth dwi wedi tynnu i ffwrdd ydi dyn bach sinsir! Da iawn os rydych chi wedi cael hynny yn cywir. Iawn, dau rownd Ar ôl. Iawn, be ydw i wedi tynnu i ffwrdd? Ac yr ateb ydy, Corn Pinwith! Iawn, am yr rownd ola, dwi am rhoi pump eiliad i chi cofio rwan. Iawn, ma'r un yma yn eitha anodd. Ydych chi'n barod? Tri, dau, un. Yr ateb ydy... Bobl! Da iawn os rydych chi wedi cael hynny yn cywir achos mae'n eitha fach, mae'n anodd iawn, chwarae teg. Tri wythnos yn ôl, yn y pennod cyntaf o Taith Stori Mis, clywsom ni am hanes y Nadolig. Clywsom ni bod Duw wedi gaddo achubwr i'r byd, a gwnaethom ni ddarganfod bod yr achubwr yna ddim un ddylse ti ddisgwyl fel achubwr. Ddysgon ni bod Duw wedi anfon Iesu i'r byd fel baban er mwyn iddo ef gallu tyfu i fyny yn nabod yr byd ac hefyd i gallu helpu a ddangos cariad tuag at y pobl o'i gwmpas. Wel heddiw rydym ni am edrych i fewn i sut gallwn ni ymateb i'r hanes yma. Ac rydyn ni am gwneud hynny trwy edrych at sut ymatebodd rhai o'r pobl pwysig ymhellach ymlaen yn y stori hon. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am eu defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr Arglwydd, ac roedd ysblander yr Arglwydd fel golau llachar o'u cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddyw, yn Bethlehem, tref y Brenin Dafydd, ie, y Meseia, yr Arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld beth mae'r Arglwydd wedi ei ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Felly, i ffwrdd â nhw. A dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth ddywedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylyn ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith, gan ganmol a moli Duw am bopeth roedden nhw wedi ei weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi dweud. Diolch Mark am ddarllen i ni. Wel, yn cyntaf, dyn ni'n clywed am yr bugeiliaid, a mae'r bugeiliaid allan yn yr awyr tawel Y nos, mae'n eitha oer, mae'n siŵr. Ac yn sydyn, mae 'na sŵn ym mhob man, a mae 'na golau yn disgleirio o'u cwmpas. Angylion ym mhob man, a dyma un ohonyn nhw yn dweud bod Iesu, Fab Duw, wedi dod i'r byd fel baban a wedi cael ei eni ym Methlehem. A sut ymatebodd yr bugeiliaid i'r newyddion yma? Wel, yn gyntaf, efalle roedd nhw'n trio gwella o'r sioc bod nhw wedi gweld ho- yr holl angylion yna, ond syth ar ôl Dyma nhw mynd i Bethlehem i weld Iesu, i dathlu a ganol a moli Duw am anfon Iesu i'r byd. Wel, dyna un ffordd i ymateb i'r newyddion anhygoel hanes yr Nadolig. Ond doedd pawb ddim mor hapus i clywed am Iesu. Ar gyfer ein ail gêm, dyn ni am chwarae gêm o cacen blawd. Felly, bydd angen blawd, bydd angen pot neu jar neu rhywbeth fel hynny, yym, ac hefyd bydd angen siocled. A be dyn ni eisiau wneud ydy rhoi'r blawd i fewn i'r pot, wna i trio tipio fo, rhoi'r blawd i fewn i'r pot, a llenwi'r pot reit i fyny tan y top. A be' rydych chi eisiau wneud ydy llenwi'r blawd, llenwi'r pot gyda'r blawd reit i fyny. Ti eisiau troi'r plat a draws, dros yr blawd. Weithiau mae'n cymryd ychydig o amser i wneud hyn, hyn yn cywir. Tisho troi plas drosodd? Dwi'n creu loads o llanast. A rwan, rydych chi eisio trio tynnu yr pot i fyny. A dyna ni. Grêt. A rwan, rydych chi eisio rhoi y siocled Ar ben yr cacen blawd yn ofalus. Grêt. Rŵan, ni isio ffeindio rhywun i chwarae yn erbyn. Carla! Bore da! Bore da. Iawn. Y ffordd dyn ni'n chwarae'r gêm ydy dwi'n mynd yn gynta a dwi am trio chopio darn off y cacen blawd, ac ar ôl hynny, go colour ydi o. A mae dipyn bach fel y gêm Jenga, y person cynta i nocio'r siocled o'r top y cacen blawd sy'n colli, a mae rhaid i nhw cael y darn o'r siocled ar ôl, mae rhaid i nhw bita'r darn o'r siocled

Yr Efengyl yn ôl Mathew, pennod 2, adnod 1 i bymtheg. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea yn nyddiau'r brenin Herod, daeth sêr ddiwiniaid o'r dwyrain i Jerusalem a holi Ble mae'r hwn a anwyd i fod yn frenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a daethom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythruddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni. Eu hateb oedd, Ym Methlehem, Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jwda, Canys ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobl, Israel. Yna galwodd Herod y sêr-ddwuniaid yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Fethlehem, gan ddweud, Ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, Er mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, aethant ar eu taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle'r oedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Daethant i'r tŷ, a gweld y plentyn gyda Mair ei fam. Syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, aur, a thus, a myrr. Yna, ar ôl cael ei rybuddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Wedi iddynt ymadael, dyma angel yr Arglwydd yn ymddangos i Joseff mewn breuddwyd, a dweud, Cod, a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a pho i'r Aifft, ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt. Oherwydd y mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn, er mwyn ei ladd. Yna cododd Joseff, a chymerodd y plentyn a'i fam gydag ef liw nos, ac ymadael i'r Aifft. Arhosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr Arglwydd trwy'r proffwyd, O'r Aifft y gelwais fy Mab. Diolch, Meinir, am ddarllen i ni. Yn ail, rydym ni hefo'r gŵyr doeth a Brenin Herod. Mae'r gŵyr doeth yn edrych yn yr awyr Ac yn gweld seren yn codi o'r dwyrain, seren llachar gwahanol. Penderfynodd nhw bod y seren yn arwydd yn ddangos pwy fydd brenin yr Iddewon, a teithio nhw tuag at y seren a gofyn Brenin Herod, y brenin lleol, lle roedd y brenin newydd i nhw gallu ei addoli. Roedd Herod yn flin, ac roedd Herod ddim eisiau derbyn Iesu fel brenin. Teithiodd y doethion ymlaen, a dod o hyd i Iesu a'i addoli a rhoi anrhegion iddo. Felly, yn yr hanes yma, rydyn ni hefo ymatebion gwahanol iawn. Pan feddyliwch chi am hanes y Nadolig a Iesu yn dod i'r byd, Fel brenin a achubwr, sut ydych chi'n ymateb? Sut ydych chi'n teimlo? Ydych chi, fel yr bugeiliad a'r gŵyr doeth, yn barod i dathlu bod Iesu wedi dod i helpu ni ac yn derbyn Iesu fel brenin? Neu ydych chi'n teimlo fel Herod, yn gwrthod Iesu fel achubwr a brenin a ddim eisiau dim byd i wneud ag ef? Wel, gobeithio does 'na neb sy'n teimlo mor drwg â hynny. Ond 'Dolig yma, dwi isio herio chi i gyd i trio cofio am wir ystyr y Nadolig bod Iesu wedi dod, a'i dathlu bod Iesu wedi dod i'r byd ar gyfer achub ni. Helo! Gwen ydw i. A Cerian ydw i. Ac heddiw rydyn ni'n mynd i bob i dynion bach sinsir. Felly, yn gyntaf, mae angen... 100 gram o flawd plaen. Hanner llond llwy de wastad o soda pobi. 25 gram o siwgr brown. 50 gram o fargerin. 75 gram o driog melyn. Mmm! Un llond llwy de o sinsir. Currant neu eisen llew i addeno. Ac ychydig o flawd plaen ar gyfer rholio nes ymlaen. Hefyd, bydd angen yr offer yma, torrwr toes person sinsir, tin a phapur pobi, bowlen cymysgu, llwy bren, llwy fwrdd a llwy de a rhidill. Cofiwch hefyd i wisgo ffedog a golchi dwylo! Yn gyntaf, rhowch y ffwrn ar farc nwy 5 neu 190 gradd centigrade os 'y chi'n defnyddio ffwrn trydan. Cofiwch Bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r ffwrn, rhaid gofyn i rhiant neu oedolyn i helpu chi bob tro. 1. Dechreuwch drwy hufennu'r margarine a'r siwgr gyda'i gilydd.

Nesaf, rhydyllwch y blawd a'r powdwr soda pobi i fewn i'r bowlen. A'i gymysgu'n dda. Wedyn, ychwanegwch Y triog melyn. Mmm. A'r sinsir man. Casglwch y toes at ei gilydd mewn i belen. A sgeintiwch ychydig o flawd ar y bwrdd rholio a rhowch y toes yng nghanol y bwrdd. Gwasgwch y toes a'i wneud yn wastad ar eich bwrdd rholio. Nesaf, cymerwch eich torrwr toes a gwasgwch y torrwr mewn i'r toes. Os nad oes tor o'r toes gyda chi, gallwch chi greu siap person eich hunan. Yna, codwch y person sinsir yn ofalus a'i osod ar y papur pobi a'r tin pobi. Os hoffech chi roi llyged i'ch person bach sinsir nawr, gallwch chi roi currants neu raisins ar y toes cyn ei roi i mewn i'r ffwrn. Gallwch chi hefyd gwneud botymau ar gorff y person bach sinsir gan ddefnyddio'ch raisins neu gwrens. Rydyn ni wedi llwyddo wneud chwech. Ond efallai gallwch chi wneud fwy neu llai yn dibynnu ar pa mor drwchus yw eich toes. Yn ofalus gyda help oedolyn, rhowch y dynion sinsir yn y ffwrn i bobi am rhyw ddeg i ddeuddeg myned nes eu bod nhw'n eiraidd. Dyma nhw! Beth am addurno i orffen? A dyma Isabel i helpu.

Mmm, fein. Nadolig Ffarwel! Diolch yn fawr iawn Cerian, Gwenna, Isabel am wneud y dynion bach sinsir i ni. Maen nhw'n edrych yn blasus iawn a dwi'n gobeithio bod pawb yn mwynhau pobi heina. Rwan mae gennai sialens bach i chi. Mae gen i cwpan ar y bwrdd ac yn fy law mae gen i malws melys mini, yym ond hefyd dych chi gallu defnyddio yym siocled neu hyd yn oed yym tea bag a be dych chi eisiau trio wneud ydy taflu yr malws melys neu'r siocled neu'r tea bag i fewn i'r cwpan o dipyn bach o pellter, ond y sialens ydi i weld pa mor bell ti gallu cael yr melws melys i fewn i'r cwpan. Na'i trio rwan, i ffwrdd a fi. Yes! Nawr, hoffwn i trio rhywbeth gwahanol a dreulio amser yn gweddïo. Ond, cyn i ni ddechrau, dwi eisiau chi i nôl eich hoff ddiod.

Wel, mm, dyma fy hoff ddiod. Siocled poeth gyda malws melys. Dwi'n caru'r blas o'r siocled a'r, a'r melaster malws melys. A dyna'r reswm hwn ydi fy hoff ddiod. Tra bo ni'n blasu ein hoff ddiod, dwi eisiau i chi meddwl am y pethau arall rydych chi'n caru ac hoffi. Efallai teulu, neu efallai ffrindiau, efallai anifail anwes fel ci neu cath, neu efallai am y gemau cŵl sydd gennych chi. Wel, nawr, dwi'n meddwl base fo'n dda i ni gweddïo i Duw yn diolch iddo am yr holl pethau anhygoel mae wedi rhoi i ni fel ein teulu a fel ein ffrindiau, ac hefyd i ni diolch i Dduw am anfon Iesu i'r byd i helpu ni ac am rhoi gobaith i ni trwy hynny. Ie, Duw, diolch am y Nadolig. Diolch am yr holl pethau anhygoel dyn ni hefo, fel ein siocled di poeth, ein hoff diodydd, um, fel yr holl gemau cŵl dyn ni am cael amser Nadolig. Um, diolch Dduw am yr anifeiliaid anwes dyn ni hefo. Diolch am ein ffrindiau i gyd, a diolch am ein teulu sy'n caru ni. Duw dwi yn diolch i ti am anfon Iesu i'r byd, diolch am hanes y Nadolig, a diolch bod ti'n caru ni gymaint, ti wedi anfon Iesu i'r byd i helpu ni. O Duw dwi yn gweddio bod chi am helpu ni cofio am Iesu amser y Nadolig. Diolch Duw.